Għalfejn kienet daqshekk importanti għalik l-indipendenza u partikolarment l-indipendenza kif xtaqha l-Partit Nazzjonalista? L-ewwel nett, meta apparti kif xtaqha ma xtajtx għax dik dettal mbagħad. Imma Lex, għax inti stajt spiċċa taqbel mal-Laburisti kif qed tgħid inti. Le, le.
Naqblu mal-Laburisti fis-sens li t-tnej konna nemmnu li għandna l-pajjiż kellu bżonn jaqbad it-triq tiegħu għal rasu isir ragħaj f'idejna.
Rajna f'idejna fi ragħaj f'pajjiżna stess u dak li kont nemmen hekk hemm fejn għandna naqbgħu maħkumin mill-Ingilterra u l-Ingilterra tikkmandana x'għandna nagħmlu ma nagħmlux u tiġbidna bl-ispaga. Naturalment dak iż-żmien l-Ingilterra Kien jaqblilha, il għaliex iħabba l-gwerra u ħabba d-dockyard li kienet iġġib il-ships hawn il-
Il-navy qed ngħidu? Il-navy, sewa.
Il-skwadra navali tagħha u kienet issewwihom hemmhekk, jiġifieri għaliha kien importanti ħafna. Però mbagħad meta Malta ma baqgħet daqshekk straġetikament importanti għaliha, Ovvjament ma bdiet tagħti lissenzja li dak iż-żmien dik kien ta' Bailey, żmien ta' Bailey u l-affarijiet kollha. Żmien ta' Bailey?
Żmien, dak iż-żmien Bailey kien imexxiha, l-Ingilterra kienet qabdet lil Bailey biex imexxi t-tarsna hu. Sewwa, ok.
Anyway, kien iż-żmien da huwa żmien li ta' toqgħod tiftakar fih, huwa interessanti mmens, all right id-dettalji llum insejthom issa ara kemm għadda ż-żmien. Imma mbagħad hemm dak qed nitkellmu issa fis-sixty four. U għalfej, ġviri kienet importanti għalik għax int kont ħoss li dak iż-żmien Malta kien wasal iż-żmien. Konna lesti biex eh, immexxu immexxu eżatt pajjiżna aħna stess. U inti tajt li speċa dik ix-xewqa kienet konverġenti ma' żmien li kont wettejxu li kien li l-Ingilterra kienet tiddevesti ruħha minn ħafna kolonji. U allura speċa bil kien Isma, tuna l-indipendenza zommu d-dokjar li u insomma zommu. Le, maċċa, għemmi iktar minn hekk, għax ma tifirna għal kemm qed nagħmlu aħna qed nagħmluha sempliċi. Sewa.
Ovvjament ma kienx daqshekk sempliċi, x'Ingilterra ma rridix titlaq hekk. Sifiri, kien hemm negozjar ma' da politika da affarijiet ma nifhomx, għax imbagħad Jiena kont membru biss. Mbagħad għandek il-Prim Ministru, il-Kabinett. L-irwol tiegħek sa dak iż-żmien tidher li kont biex ta' eh, kellek passjoni għaliha, imma inti kieku kelli ngħidlek eh, isma' xogħolok f'dik l-organizzazzjoni x'kien? Le, xogħol kien parti żgħira, il-parti żgħira ħażżabar biex waslu l-kelma tal-Partit Nazzjonalista ġol membri ta' ħażżabar li għaddak iż-żmien kien jibes immens, eh, Issa inti trid tidħol imbagħad illum qed nitkellmu fi żmien totalment differenti, inti trid tidħol fiż-żmien. Sewa. U l-ambitu u l-atmosfera ta' dak iż-żmien. Sewa. Issa dak iż-żmien meta jgħidu Ħaż-Żabbar, Bormla, Birgu, l-Isla Kalkara. Eħe. Qed kien kien distrett totalment soċjalista strong, very strong, stronghold ta' soċjalisti, u dak iż-żmien laqas kont tissogra tgħid li nazzjonalist għax taqla xi xeba barra triq u taħbi l-gazzetta u kollu. Aħna il-rowl tagħna kien li nipprovaw kemm jista' jkun naħu din il-biża li kien hemm fost in-nies li kienu nazzjonalisti biex ma jaqbgħux jibżgħu jgħidu li huma nazzjonalisti. Insomma, bil-mod. U kif kontu tagħmluha? Bil-ħidma bil-organizzazzjonijiet li konna norganizzaw, konna norganizzaw iż-żgħażagħ, nagħmlu attivitajiet biex inqajmuhom, futbol, danz, mużika, ġifieri nisfnu diskos.
Kollox il-lokalità. Eh, konferenz, dik dik xismu. U kif kienet eh, tiġi mill-qwa minn nies tal-madwar, peress li qed li kien stronghold soċjalist.
Ovvjament il-ftit nazzjonalisti li konna dak iż-żmien kienha tagħmilhom kuraġġ biex joħorġu barra fl-apertu ma jiddejqux jgħidu mas-sisti. Laburisti kienu jiddejqu jarawna li aħna tinqumu fuq tagħna. Insomma kien proċess, kien bidu ta' kollox. U kien ġab bdiet speċa kien ġab beda li jkun hemm detenzjoni dil-vjolenza. Dik kien dak minn qabel.
Anke da sa taħna qed nitkellmu 64. Sa għandek il-55 dak iż-żmien li kien ħafna aktar aħra xi xek. Kellek iż-żmien ta' ir-rawwixti forsi ma tiftax bihom ta' ħarru l-assess u daw kollu. Kien hemm l-strikes, ma dak iż-żmien kont għandi żgħir ħafna jien niftakarni nara l-għassa ta' żabbar tinħaraq u kont fuq it-suntier ta' żabbar u ommi tgħajjat u twerżaq.

Imma l-pulizija ma kienux jirrappreżentaw in-nazzjonalisti, eh, ġifieri. Le, kienu l-pulizija kienu tal-istat. Tal-istat. E, allora li qed nistaqsi huwa ehm, fuq fuq partikolarment fuq ħażabbar. Biex la me- meta bdejtu tagħmluhom dawn l-affarijiet, f'moħħkom kellkom biża' li hawnhekk tista' tinqala' l-vjolenza? Le, kien hemm vjolenza wkoll, ma nistax ngħid. Kien ikun hemm vjolenza ġifieri.
Ma nistax ngħid li ma kienx hemm, kien hemm għala xeba u dak kollu jiena hemm sparaw fuqi darbtej. Imma aktar tard, le? Appuntu, ġifieri ma daw qabel kienet iktar ħarxa, ma dan iż-żmien il-vjolenza kien għadha hemm, żgur li kien għadha hemm. Sewa. Ġifieri kienet xi ħaġa li speċi kontu tistennew li jekk aħna nagħmlu dal-attiviżmu. Kienet parti tgħidlu hekk tgħidli li kont tibżgħu kien għandek le. Għaliex kienet qisu parti mill-ħajja tagħna dak iż-żmien tal-politika tifhem. Sewa. Illum kważi qas għandna qas timmaġina. Sewa.
Għall-grazzja ta' Alla tifhem nalla xi l-affarijiet jipprogressaw għala. Ġifieri kienet parti aċċettata mill-ħajja politika ta' dik l-epoka. Aċċettata. Kienet parti Integrali. Imma tajt li qas kienet mezza, jiġifieri kont tajt isma', kont aċċettajt li din hija. Mela, tlaqna?